Erokamano Yesu. Chunya ogo ne Nyasaye erokamano kod sani ma Ruoth oloso thuolo mondo wawuo kuom wachne e okinyini. Pod iluonga ni Pastor Dennis Obara, yiena mondo walam Nyasaye mondo wachaki. Aluongi, amiyi duong', iromo chutho Yesu Kristo, ng'wono kod loch kod nyalo gi teko gin magi. Iromo Nyasacho polo gi piny, iromo Nyasaye ma jayuoro. iromo kingi ma jagalili iromo kod okinyini awinjo ka wendi pako ni onge machielo machalo kaka in onge machielo malucho kaka in onge machielo mabedo taya kaka in onge machielo jehova kanyuolo weyo ng'ato to nyasaye kara in emibedo nyasaye kendo omiyo aluongi kuom jawinjo ni lime kod wachni kendo ipuonjri kod chunye e nying yesu kristo ma janazareth uh, ah, adwa nasom muma moro kawuono mabiro wuok e kitabu mar luka apar kod ochiko e wang'e. Be chunyi osegapenjore wach moro achiel ni adwaro gimoro to gimidwarono pok inwang'e? Chunyi be osepenjore ni idwaro gimoro to gimidwarono pok inwang'e? To sama idwa dwaro gimoro ma pok inwang'o gimoro, donge chuni ni nyaka idhi imany gino mondo iyude? Apako Nyasaye maduong' maratego. Miyo, kawuono adwa napuonj wach moro ni adwa neno Yesu mondo ang'eyi, adwa neno Yesu mondo ang'eyi. Apako Nyasaye maduong' maratego. Adwa nane Yesu mondo ang'eyi. Ji dwaro mondo ne Yesu mondo ging'e Yesu kuom weche mang'eny. Jomoko nitie ma noyudo Yesu ka nowargi. Apako Nyasaye maduong' maratego. Moko nitie ma noyudo Yesu ka nochanggi. Jomoko nitie ma noyudo Yesu ka Nyasaye nolimo miechegi. Jomoko nitie ma noyudo Yesu ka paro koro ne dwa tiekogi. Jomoko nitie ma noyudo Yesu ka gope oseimo ngimagi. Jomoko nitie ma noneno Yesu ka koro lwenje ochunygi. Moko nitie ma noneno Yesu ka weche tek e ngimagi, e dalagi, kama gidakie, kama gibete piny. Koro chuna ni mondo asom wach moro mawuok e kitabu mar Luka apar kod ochiko mawuoyo kawacho ni adwa neno Yesu kendo mondo ang'eye. Mumano wacho niya, Yesu nodonjo Jeriko kane oyudo okadho e dier dalano. Ng'ato moro ma nyinge Zakayo ne dwaro nene. Ng'atno ne jasol osuru maduong' kendo ne en jamoko. Ne odwaro neno ni one, nodwaro neno ni Yesu en ng'a machalo nade. to ne ok onyal nene nikech ne ji ng'eny ahinya, to bende ne en ng'at ma nyadundo. Kuom mano noringo odhi e nyime mi oidho ng'owo mondo onen Yesu, nikech Yesu ne dhi kadho kanyo. Kane Yesu one ochopo, norango polo, norango malo mi owacho ne Zakayo niya, lor piny piyo nikech kawuono adhi bedo wendo e odi.

Ruoth, abiro pogo nus giga ni jochan, kendo kapo ni asemayo ng'ato gire e yo ma ok ni kare, to abiro chulo nyading'wen. Yesu nodwoke niya, Kawuono warruok osebiro e odni, nimar jalni bende en nyakwar Ibrahim. Wuod dhano nobiro mondo omany joma olal kendo oresgi. Mano e wach madwa napuonji kuom dakika matin ma Ruoth olosona. Iwinjo kawacho ni jomoko nong'eyo Yesu ka ginie chandruok, jomoko nong'eyo Yesu ka ginie masiche, jomoko nong'eyo Yesu ka nyithindo tamogi, jomoko nong'eyo Yesu ka koro wegi kar kendgi, Jomoko nong'eyo Yesu ka koro gidong' kich. Jomoko nong'eyo Yesu ka koro lwenje gogi ma kama ginyalo chomo kata chielo ne onge. To wach ma chunya yango kod sani ni muma wacho ni chieng' moro ne nitie jal moro achiel ni iluonge ni Zakayo. Jalni ne en ng'at ma jamoko, ng'at ma nyadundo. Tiende ni en gi gik moko mani kuome ma Nyasaye osefwenyo ni ni kuome. Namba one en ni en jamoko. Mano namba one. Namba 2 en ni en ng'at ma nyadundo. Namba 3 en ni en jasol osuru. Koro ji ong'eye kuom weche adekgo matimore kuom e ngimane. To en jasol osuru to namba ang'wen koro nitie wach machielo michako imedo kuome ni en jaricho. Tiende ni en gi weche ang'wen modonjo kuome ma Yesu biro mondo otimne ng'wono. to wacho ni kawuono to awinjo ni Yesu kadho to wuok mondo odhi one kama Yesu kadhe to ng'eyo ni onyadundo koro noneno ka ji ng'eny koro koni kaka ji ng'eny ni dan ka ne Yesu adwa rieko moro ma mondo adhi aidh godo yath mondo kaseidhe to abiro nene gi kuro apako Nyasaye maduong' maratego nyiso ni nyiso ni Zakayo nodhi neno Yesu to fwenyo ni nyadundo koro nyaka osud gi malo tiende ni nyaka osud gi malo mondo eka one yesu mondo orad kod yesu to wuo kod yesu to winj gik ma yesu wacho nikech odwa ni ong'e ni yesu no chalo nadi apako nyasaye maduong' maratego nyiso ni odwa ni ong'e gik ma yesu timo to en ng'ama chalo nadi kata kinene kod tong wang' kata kinene kod chuny ma iye duong' odog ne yesu e wi weche ang'wen ma ji ong'eyogo sakayogi namba one ni en nyadundo namba two ɛne de moku number three ɛne ŋa tuma de solo sugu number four kala ɛne ŋa tuma de rito ma di ŋa eyo a paa ko nyɛ sa ibolo ŋmɛra tɛgo dubu ŋo dɔgɔ ne yesu kristo ma dana sare nyiso ni nyiso ni sakayo ɔfuenyo no nya dundo koro nya kɔ so do ma kyigni mo ne kɔ ne nyasaye kata kɔ ne yesu mo wuo tɔkɔ da lɔkyene mowuotho kod oganda maduong' to fwenyo ni dak onene nikech ji ng'eny to sudo machiegni mondo odhi idho ng'owo to koidho ng'owo to en ok oneno yesu apako nyasaye maduong' maratego wach mokwongo timre e ngimane ni yese mokwongo nene to ka yesu onene to kone ni sakayo lor piny piyo piyo nikech kawuono adhi bedo wendo e dier odi apako nyasaye maduong' maratego to kodonjo e dier ot to chunye oparo ni, ni ji ochako ng'ur ni, ni kawuono to donjo ka jaricho manyiso ni yesu kara ne en nyaka ruodh joma richo nyaka joma beyo apako nyasaye maduong' maratego koro nyiso ni kodonjo e dier ode to wacho ni nyasaye ka dibed ni nitie ng'ama semayo e gire e yo marach nyasaye tabiro chulo nyading'wen apako yesu kristo ma ja nazareth koro nyiso ni kara ji ong'eyo josol osuru kaka jomaricho nyiso ni kara ng'ato ong'eyo ni ka ng'ato tiyo to onyalo bedo ng'ama rach apako nyasaye moro maratego nyiso ni ng'ato ong'eyo ni ka ng'ato manigi mwandu to ng'ano nyalo bedo ng'ama rach kata ng'ano nyalo bedo ng'ama tipone nikech ji ong'eyo ni nyasaye ok nyal guedho ng'ato to muma wacho nyaka wuono ni ni sakayo oidho wiya to odwa neno yesu to kosenene to odwa nong'eno ng'ama chalo nade mi adok e topic mawacho ni adwa neno yesu mondo ang'eye apako nyasaye maduong' maratego nyiso ni ka ng'ato ong'eyo yesu apako nyasaye ma ing'eyo yesu ing'eyo jawar ing'eyo japuonj ing'eyo jalimbe ing'eyo ng'at molimi ing'eyo ng'at mowuoyo kodi to kiseng'eyo yesu kara nitie gik manyalo mono ng'ato neno yesu apako nyasaye um maratego nitie gik manyalo mono ng'ato mondo mi kik olos kuom nyasaye nitie gik manyalo mono ng'ato mondo mi kik okaw warruok ma yesu ni ang'o ang'o manyalo mono ng'ato mondo mi kik ochop mondo ne yesu number one en ni namba one ang'o manyalo monowa neno yesu namba one gima nyalo moni neno yesu en gik midwaro ngima ni idwaro ang'o samoro nitie gik midwaro ma chunyi monigo neno yesu nitie kaka idwaro ngimani nitie kaka idwaro ni ngimani obedi chunyi samoro kata ngimani kod pachi nitie kaka obedo mamoni neno yesu muma wacho ni muma wacho ni zakayo ogombo mondo ne yesu to kowuok mondo neno to oyudo ka ji ng'eny to oidho wi yath apako nyasaye moro maratego nyiso nofwenyo ni kata ji ng'eny to kawuono nyako ne yesu ma kata weche tek kata weche namba t nam gima nyalo moni kendo neno yesu en kijaricho ka richo ni e chunyi to kata itemo ni ne yesu to ok inyal anene nikech richo mane chuny obawo kindi kod yesu apako nyasaye modu ng'wera tego gima nyalo moni neno yesu kendo ka ionge ka ionge kod geno ionge kod kinda ionge kod ionge kod mor moro chunyi nadwa nene itimo kinda ni nyaka tane yesu kata weche tek nyaka ne japuonj kata weche tek nyaka nene nikech aneno gik machando ne ngimane muma wacho ni mmoja ni sakayo fwenyo ni nyadundo to wuotho machiegni mondo odhi one yesu to kochopo machiegni mondo oye yesu to yudo kaji ng'eny to koyudo kaji ng'eny to kone no kawuono to nyaka nene to wuotho kodhi we apako nyasaye modu maratego nyiso ni nyaka joma iwuothogo nyalo moni neno yesu aduongo dog ne yesu kristo ma janasaret joma iwuothogo samoro bende chunyi nyalo ng'ado bura mm, mm, kawuono to ji ng'eny ok dang ang'ade mipo ka chuny oringi ni bende jomoko bende nyalo ng'ado ni bura nikech ok idwa ni mondo gine Yesu nikech ok gidwa ni ber apako Nyasaye maduong' maratego gima nyalo moni kendo neno Yesu en ka chuny odoko gi sunga apako Nyasaye maduong' dine dine sakayo yie chunye to wacho ni Nyasaye an ajamoko koro adhi neno ang'o adhi neno Yesu nang'o adhi neno Yesu odhi konya gang'o to an gi gik moko duto te madwaro an gi ngimana gik moko adakgo gik lewni an gi ot maninde gik moko an gi pesa gi dhahabu kod gik manyal piny nyalo dwaro donge dine ok oneno yesu to muma wacho nofwenyo no nyadundo to odwa neno yesu mondo gik ma ji paro kuome kik mone sudo nyiso ni nitie gik ma piny nyalo paro kuomi mimoni sudo kuom nyasaye kendo piny nyalo ng'eyi kaka ong'eyi mamoni lamo nyasaye to muma ma kawuono somo wacho ni petro zakayo osudo machiegni ir yesu to konwang' ka jing'eny to sudo mondo odhi idho yath mondo orade kod yesu apako nyasaye bedo maratego nyiso ni kara nitie ka wanwang'o yesu nyiso ni kara yesu ni kod berne ka wanwang'o yesu kara yesu nyalo timonwa nitie ka wanwang'o yesu kara yesu nyalo lochonwa ka wanwang'o yesu kara yesu nyalo warowa ka wanwang'o yesu kara wanyalo yudo pokowa ka wanwang'o yesu kara wanyalo lo lweny ka wanwang'o yesu to kara kata weche tek to wamwoma mwoma nyiso ni ere ber mar neno yesu to ere kaka ere kaka zakayo koro dhi neno yesu ka aduong' odog ni yesu kristo sama odonjo to wach mokwongo lengo e chunye mokwongo donjo e chunye to fwenyo ni jaricho to koni adwa kwongo neno yesu gi richo manie chunya to kwongo koni nyasaye ni ruoth ka nitie ng'ama semayo jehova tabiro chule nyading'wen kara nyiso ni e richo manie chunyi ka isewuodho to ibiro neno Nyasaye duong' odog ni Yesu Kristo ma Janasareth. Nitie kendo gima ng'ato nyalo neno godo Yesu, gima miyo kendo inyalo neno Yesu ni ibiro nwang'o pokni. Kawuono Zakayo yudo pokni nikech oneno Yesu nikech pok ma kawuono yudo yudo warruok, oyudo warruok mama, oyudo warruok dichuo, oyudo warruok. Nyiso ni warruok odonjo e ngimane, warruok odonjo e chunye, warruok odonjo e ode, warruok okelone pok. Nyiso ni ng'ama oneno Yesu na moneno yesu ma kata piny ng'adene bura todhi adhiya kata jiwuo kuome todhi adhiya kata jigo lwenje kuome todhi adhiya nikech oseneno yesu ng'ama dwa neno yesu ng'ama dwa neno yesu kendo nyaka ti apako nyasaye maduong' ratego nyaka orwak yesu e chunye ng'ama dwa neno yesu nyaka okwong olos ngimane ng'ama dwa neno yesu nyaka ochung' kuom wechene ng'ama dwa neno yesu nyaka opake nyasaye no ng'ama dwa neno yesu nyaka omi nyasaye no duong' ng'ama dwa neno yesu nyaka oyud warruok ka onge warruok to kata item to ok inyalo yudo apako nyasaye maduong' maratego yesu nobiro manyo joma olal oyudo ka sakayo kar olal oyudo ka sakayo kara ji kwano jaricho oyudo ka sakayo kara ji ong'e gik moko kuome ji nyalo ng'eyi kod piny piny nyalo ng'eyi kod wechegi ji yueno wuoyo kuomi to kara yesu nyalo timo ni gik madongo kik idew kata ji wuoyo kuomi kik idew kata ji pango wechegi kuomi inichoma choma nyasaye koni nyasaye ang'eyi ang'eyi kod timbena ang'eyi kod chunya ang'eyi kod pacha ang'eyi kod ngimana in muma wacho ni zakayo osudo machiegni mondo ong'e kaka yesu chalo idwa ni ing'e yesu nade donge idwa ni ing'e yesu kuom tuo donge idwa ni ing'e yesu kuom chandruok donge idwa ni ing'e yesu kuom dhier donge idwa ni ing'e yesu kuom masicheni donge idwa ni ing'e yesu kuom kenyni donge idwa ni ing'e yesu kuom weche machando chunyi donge idwa ni ing'e yesu kuom somo mar nyithindi donge idwa ni ing'e yesu kuom chandruok misekale yesu ne ging'e kawuono mama yesu ne ging'e kawuono dichuo iwinjo kata ituo to inyalo ng'eyo Yesu gi ngima kata ituo kata lwenje goyi kata jiwuyo kumi kata ohala otami to Yesu nitie japuonj nitie wadwa lamo kodi Nyasaye wadwa lamo kodi Nyasaye kama initie no Nyasaye no nitie Jehova biro limi kod sani japuonj biro timo ni ng'wono Nyasaye maratego ma jayuoro Owacho noneno Petro kanie e yath to luongo Petro ni koro bi. Kawuono japuonj luonge wach machandino. Japuonj luonge gima chando chunyino. Japuonj luonge gima osegoyino. Japuonj luonge gima osechandino. Walam ni Nyasacho polo gi piny. Aluongi subon mar God Juda. Imul nyathini kod rembi kod osani. Imaki gi teko mar polo Nyasaye. Imaki gi duong' malay Nyasaye maratego. Achungo rembi mondo obed kuome Nyasaye. Alami kuome teko duto e nying Yesu Kristo ma Janazareth. Iluonga ni Pastor Dennis Obara. mar Christian Jordan Miracle Church. Ponono dier mondo itudi koda inyalo gochona e namba mar 0724 388082 kata 0736949404 nyasaye mondo obed kendo ting'o malo amina